Финн Николаевич үтүө күнүнэн. Үтүө. Дьэ бу сотору театрбытыгар эмиэ биир улахан долгутуулаах түгэн буолаар турар эбит. Премьера. Аха, Александр Николаевич Островская Лес диэн пьесатынан премьера буолар. Бу, бу спектакль Пьесаны биһиги театрбытыгар тыһыынча тоҕус сүүс сөрдөн тоҕус сыллаахха туруорбуттар эбит. Ол кэнниттэн тура илик. Онон дьэ эн музей үлэһитэ буоларыҥ быһыытынан, театр аксакаала буоларыҥ быһыытынан, дьэ бу испэктээкил хайдах турбутун ахтан санаан ааспыт. А так, мин ону наһаа үчүгэйдик элбэхтик истибэтэх дьыалам. Оны мин мин да киирбитим театр киирбин бырааттаҕа дии биэһэнтэн тахха алта уонааҕы сыллаахтан бу дьиэни билэбин. Да бу дьиэни булбатах туохха туохха ити Каландарашвилига турбут Иргэ дьиэ таҥара дьиэтэ театр буолан турбут кафедральный собор театр буолан турбут дьиэтиттэн билэбин оччолортон били эргэни, урҕаны, били былыргы хаартыскалары, былыргы программалары, былыргы хаһыат кыраһыктарын мунньар этим. Ону бу күннэргэ эмиэ тохтуу атаатым. Тоҕора ыарырҕаппыттар быһылаах. Ол хаҕана түйден тоҕус биэһэн сылларга ол тыа лиэс диэн ыстатыйа рецензиябын таххыбытын булбатым булбатым эһэ атаак түйдөн тоҕус сыллаахха ити ахсынньы уон күнүгэр премьерата буолбут оччолорго оттон Сэбиэскэй Союз народнай артыыһа буола илик эрдэҕинэ Баһылай Баһылай Смесников туруорар Смесников Сэбиэскэй Союз народнай артыыһа буолара ыраах былыт биэһэн сэттэҕэ декада кэнниттэн буолар. Бу маннатын биллэн турар урут былыр били пьеса элбэхтик суруллубат эрдэҕинэ, особенно саха драматурдарын үлэлэрэ аҕай ардахтары ардаҕына тылбаас балачча элбэхтик турар этэ. Биллэн турар, Островскай биһиги диэбитигэр балачча элбэх спектакль турбута Александр Островскай. Оннооҕор оту дордугуна алта сыллаахха Москваҕа ГИТИһи билигин РАТИ диэн ааттанар. Российская академия театральных искусств Иркутской государственный институт театрального искусства имени Луначарского диэн буолар этэ. Онно биһиги бастакы сахаларбыт, сахалар бастакы студиялара үүрэммитэ. Кинилэр онно дипломнай спектакльлэрин итиҥнээх ардаҕа Гразаны турарбыттара. Ол да иһин буолат, ол да инниттэн Островскай вообще нуча классическая драматургията биһиги театрбытыгар куруук желанный и жданный премьералар буолаллар этэ күүтүүлээх кэтэһиилээх ону тэбиһи диэннэрбит бары даҕаны алампаттаахалаан драматурдарбыт нуучча классическай драматургиятыттан үөрэннэхтэрэ дии онурааҕын онтон көрөн үөйдөөн Онон бу Островскай ойуур тыа нууччалыта лес диэнэ түүрдэн тоҕус сыллааҕы турбута ырааппыт эбит эһэ бу ахсынньы уон күнүгэр төрөөбүт бастакы спектакль төрөөбүт күнэ Ону ити Сергей Станиславович бу билигин үлэлии сылдьар Островскай били лес комедиятын туруора сылдьар киһи эмиэ ол күҥҥэ таһаарбыт киһи диэн. Ону баттаһыннара ол күҥҥэ таһаарбыт киһи диэн баҕалаах. Буолат. Биллэн турар биһиэхэ Саха театрыгар оччоттон даҕаны оччолорго оһуоба били тылбаас айымньылар туруулара сонун буо этэ уонна соһуччу тоҕо тылбааһыйыҥ диэн буолбат этэ. Ити кэнники сэбиэскэй кэмҥэ олохтоох бэйэбит драматурдарбыт элбээбиттэрин кэннэ эмиэ атырахсытыы курдук буола сыстыба ыһылаах этэ. ханныра салгын оннук курдук баарата тылбаас драматургия оонньууларын турардахха киһи кэлиитэ аччырыын буола сылдьыбыта билигин билигин булбата билигин көрөөччү хүддээҕин ымпыктаан, чымпыктаан көрөр уонна билигин көрөөччү более образованнай, более өйдүүрэх, ааҕыыта, билиитэ атын буоллаҕа дии. Ол былыргы көрөөччү буолбатах буоллаҕа. Инньэ гынан ити чааһыгар театрга итинниктэр ылан туруорарга барыыстаах, үчүгэй, үчүгэй өрүттээх. Режиссер туруорутун да көрө кэрэллэр. Оннук ээ, режиссер туруоруурун. Конечно, ол былыргы түөртэн тоҕус сыллааҕа турбут айымньыны билигин өйдүүр киһи тарбахха баттаммыт киһи хаалбыт буоллаҕына. Уонна мин өйдүүрбүнэн ити оччоттон даҕаны, по-моему, наһаа элбэхтик барбатах быһылаах, уһуннук хаста ылы быһа. Вот. Онно те биллэн туран мин туга тиэм этэ для артыыстара тыл туһунан. Дмитрий Хадулла, Белолюбская. Онну те онну итинне этерим диэн тугуй. Оччолорготтон театр эгер эмиэ бэйэлэрэ туспа тарбахха баттанар үчүгэй артыыстардаах этилэр буолла былырдаҕына манна ти мин этием это биир артыысканы слепцова дарья даниловна диэн ол бэйэтин кэмигэр оттон театр героинята этэ героиня диэн тылла түһүн өйдөөннөр били үчүгэй көрүҥнээх киһини иҥээрдэр испэктээкиллэргэ били тапталыҥ иһинэ оонньуур, дьүһүннүүн, бодолуун даҕаны уратылардаах артыыска буолуохтаах. Оннук артыысканан, конечно, Дарья Даниловна бэйэтин кэмигэр эмиэ Ототоскина, отодус сыллаах Дьокуускайга киирэн биотехникуму үөрэнэ Уолбаттан Таатта Уолбатыттан пиетехникум үөрэнэ киирэн оччотооҕу улахан испэктээкиллэргэ били элбэх муссуокалаах испэктээкиллэргэ студеннэрин ыҥыран оонньууллар буоллаҕа дии. Ол онно киирэн баран кыһыл ойууҥҥа от-мас иччитин оонньуур күүһү таба көрөннөр театрга били кучуйан ылаллар буоллаҕа. Иньэ үөрэҕин быраҕан артыысканы баран хаалар. Иннигинэн ол Петехникум киирэмэ онно үөрэммэтэх. Ону бу спектакльга боллаҕына били Островскай ойууругар кини маханыахпар аан бастаан арыый хаастаах аҕамсыйбыт дьахтар орулун оонньуур. Ол иннинэ били кыргыттары, били героинялары Островскай да элбэх пьесатыгар, сахалы да пьесаларга били кэрэхсэбиллээх дьон кэрэхсиир оруолларын оонньуур. Особенно элбэхтик билим Дмитрий Федорович Ходуловтыын таптаһааччылар оруолларын элбэхтик оонньообуттар. Таптал буоллун, олох дьэбэрэтэ буоллун, саха драматургиятыгар нуучалыыга даҕаны эти Островская пьесалара «Правда хорошо, а счастье лучше» эмиэ Дмитрий Федорович элбэхтик-элбэхтик уоллаах кыыс таптаһар дьон Олоокуут Ньургуһунтан саҕалаан эмиэ били түмэпиэсэ мэтээниин сэрии кэниэттэн суруйбут Олоокуутугар эмиэ кинилэр оонньуулар буолла. Оччолорго сол ким Дариең Ньургуһун наабатах иккис оруол баар, ми кыыс оруола. Били Ньургуһун дьүөгэтэ Нуннуур диэн. Он Нуннуру оонньообут. Мөлчөһүн боллаан Петр Михайлович Решетников. Италина Петровна аҕата. Эмиэ үрдэ бэйэтин кэмиир аатырбыт артыыста буллаadi. Уонна основном оонньуур оруоллара били көрдөөх-нардаах комический оруоллары оонньообут Онон дии итиннэ дии мааныахпар бастакы аҕамсыйбыт, сааһыран эрэр дьахтар оруолун оонньоппут. Мин мин өйдүүрбүнэн Баһылай Баһылас Местнигэ бэйэтэ театр диэн баран муннукка атаабыт киһи, режиссер, Уонна ити артыыстар игин наһаа үчүйдүк чугастан көрөн бартын билэр киһи вот кэргэнэ эмиэ артыыска ол баһыла балыс Местников кэргэнэ Мария Никифоровна Белолюбская диэн эмиэ уолбаттан төрүттээхмэ Саха Республиката артыыската эмиэ этэ ол иһин били бэйэлэрим практически театральный семья буллаа ол иһин наһаа билэттиир Онно ити аан бастатан туран итинник арый аҕамсыйбыт, сааһыран эрэр кыыс буолбатах оруолу Дарья Даниловнаҕа итэҕэйэн оонньотор. Вот, эһэ. Ол хаҕана оччолорго театрга били оту да алта хыл кэнитэ оҕо хаҥай эдэр артыыс аҕыйах. Били ол оту таллаахы бүтэрбиттерин түүдэн тоҕус сыллаах уже уон түөрт уон үс уон биэс сыл үллээбит оччолорго хороохтора аҕам баҕай хаастаах дьон үөрэххэ барбыттарын инэбит олорун үчэ сааһардахтара дии инньэ гынан били театр иһинэн студия аһаннар оҕолору үөрэтэллэр Түөрт дуон ордугуна түөрт сыллаахха двухгодичнай икки сыллаах театральнай студияны бүтэрбит оҕолорум эмиэ манна үлэлии киирбиттэр, театрга ылаттаабыттар. Онно бу спектакльга холобура лес диэҥҥэ, тыа диэҥҥэ сүрүн оруол дьахтар оруола Гурмышская диэн баай дьахтар оруола. Дьахтар ол оруолун Дарья Даниловна Слепцова оонньотор. Балай местника бэһээн. Вот. Онно кини хамначыта диэн буолбатах кини үлэһитэ диэххэ ол баай дьахтар үлэһитэ Буланов оруолун Түөдэн Ордугун алта сыллаахы театр иһинэн аһыллыбыт устудияны бүтэрбит кэлин Саха Республикатын түөлээх артыгар тиийэ үүммүт Илья Иванович Находкин оонньуур Булановы. Сахалыы сахалыы боросоидуя дээтэххэ бу баай дьахтар талымас дьахтар үлэһитэ ханан эрэ хайдах эрэ көссүүтэ диэх курдук ону Илья Находкин оонньообут. Вот. А так оттон мин Бруманы хаартыскаларын көрдөрү манна тэнийикке орол баар Дьоллоохоп, Сордоохоп диэн Дьылдан Счастливцев, Счастливцев диэн эһэ дьон оруоллар баалар дигинэн отон эмиэ артыыстар по пьесе по пьесе Островскай бэйэтэ Маалай театр эргин суруйбут киниэки маалай театрга анаан суруйбут артыыс буолла драматург буолла ди онон артыыс театр диэни иһиттэн билэр киһи инээнэ мана артыыстары эми хаарыйан эми кинилэр эми суруйталар онон несчастливцев счастливцев диэн попие сааттанар дьонор атак табиха халыы сордоохоп дьоллоохоп диэн Ону ити икки дьоннорутан именно итинник былааннаах дьоллоох дьону оонньуур былааннаах, сордоох оруоллары оонньуур былааннаах артыыстары Дьоллоохобун Решетников, Сордоохобун Дмитрий Федорович Ходулов оонньообуттар иккиэн. Ити кэлин биһи улахаттар диибит, оччотааҕыга эмиэ оччотооҕу эдэр артыыстар буолла. Вот. Итигити. Онно ти тимин Ол Дарья Даниловна оонньообут үтө аҕыйах хааскаларым эман устанларну кыбытатлар. Вот. Оннан ине туга тиэх қойбебит болла. А так Баһылай Баһылай Смесникэ бэйэтэ туруорбут, конечно, манна били Аксюша диэн эдэр кыыс точнотооҕу героиня буолла дии. Оруола баар онно кэргэнин оонньотор Мария Кипровна Белолюбскаяны. Вот. Ону итинник көрдөххүнэ өйдүөҕүҥ, ле хаацкаларын көрдөххүнэ.

оччотооҕу билит мин бастаан кэлбит мин ырааттаҕа дии биендаттаах оччолорго иһин элбэх кыйтыыннаах ити кырдьаҕастартан олор дьиэлэригэр сылдьаммын олор туохтарын били альбомнарын барытын буккуйаммын ону улаастан да переснимэ гин оҥотор этим билигин билигин переснимэ оҥорор чэпчэки даже не снимать а просто компьютерга киллэрдиҥ да аны били алдьаммытын бээтинэлэммитин ыраастаан иҥиннээн бэл дача оҥороҕун

тааттанраат дэ онно били очутааҕы такар да хаһыппыт ахсааны биллэр ся кыым эдэр коммунист хотугу улус уонна атын бэлэм буол олорго туома такабытын наар ону кыриеммын дьоннорум ааҕа иликтенни кырием иһимми оҕулдэригин этим була оннук мунньар этим оннук мунньар кыдьыгым оскуолаҕыттан били баар буолан бул манна киирэн бараммын ити ону маны мунньар буолан хааллаҕым дии манныкка оччоҕуна манна туспа хостоммуккут диэн бу бууһаҥа театрга кэлэн эрэ аа маннык оннук ээ а маны туспа туота дьиэте уота уоҕа этиммит уопараҕа тем более бар ыга дьукаах олорохаттан диэниэх ыскаап тура сирдээх буоллахына баһыыба онно барытын симэн-симэн бараҥҥын онну харайан дьэ бастаангылы от оннук э оннук харайан барата тиийбэт түгэммэ дэттинен этэ буолан оттон дьэ холобур ити эдэр режиссердар ити спектакльлэри урукку спектакльлэри туруорар буоллахтарына бу музейтан көмөлөрө төһөлбэҕи төһө манна киирэн көрөллөр истэллэр конечно блин Рыцарьдар сүнньүнэн били бэйэлэрин көрүүлэрин оҥороллор быһыылаах свое видение иннэ гынан били ол урукку конечно бу хаартыскаларын барыта эргэ көрбүтэ эргэ көрбүтэ барытын билэр вот а так Оннооҕор программата ордубут дии. Ырааттаҕа дии биэһин эрэ булуо да септуонта таххаллан ыраатынааҕа дьыала. Оччоҕуна эн билигин дьэ бу премьерэни хаамай долгуйа күүтэр дьонтон биирдэстэрэ. Биирдэстэрэбин. Хайдах оннук ээ. Оттон хаһаныахпар билигин Былыр хайдах турбутун туһунан ырытыы, уруйуу суох. Оны билбэккин буоллаа дии. Бэйэн көрбөтөххө, оны билбэккин былыр. Оны просто хереебин былыргы урут ол хагана хайдах спектакльлери туруоралларын барта реалистическай диэби курдук барта хайдах баарынан хайдах оруллубутунан вот биирде тылы көннөрбөккө хаyaабакка бартынан курдук хахалы тылбаастаан оонньуулар буоллаа дии